in the blue wave mood anto bonochi na tur tur mi seguidornan na Hulanda aya bonochi bonochi awe pika pika aha nos tin un invitado special eh cortico cortico Pero min por lag'é bai? Sí, aha. Bosan sa di kon Posombra ta ehm ta un kantika ku ta sonando na tur radioemisora, tur kanin, tur kaminda, anto e ta yena, yena nos, nos kurason ora nos skucha e kantika aki. Aki ta trata nada mas i nada ménos ku Nathael. Zoet Room. Min ta tarda mas, pasobra ta den su break. El a kore bini, dus min ke tene mashá hosa, e tin ku sigui traha, e tin ku kumpli ku su trabou. Dus, laga nos ban, pasobra se trata di e kantiga ta Yu Kòrsou mi ta. Awèl. Bon nochi, bon tardi, te mi bon nochi, bon tardi, bon tardi, Nati. Un plaser di tin bo den Pika Pika. Nati, um, promé, heel kortiku, ken Nati ta? Feliz, feliz atardi na nos Kòrsou, anochi pa nos eh, mendenan ku ta sigui podcast Rita, Rita Pika Pika ku Rita. E men un placer pa te ei, anto di mes gustosamente nos a aceptá men sor invitashon. Sí. Bon, kemi ta, um, ja, mo misa, promé lugar, yu Kòrsou, hopi patriótiko, stima, stima um, um, nos, nos, nos, nos isla, ku nos hendenan. Anto ya, den bida profesional mi ta labora na Actual, caminda mi ta e encarga cu lead, cu sales department, anto nos ta un bedrijf cu ta haci IT. Anto gustosamente den mi break awor mi ta sinta un rato pa nos comparti e experiencia cu Curaçao, e cantica di Curaçao mi ta a pone aki den pueblo, no di Curaçao so, pero bamesa den Reino Hulandes. Ok, ok, ok. Laga nos tarda masha mas, pa sombra mi di ya, laga, laga nos basha bala, mas ahora ki tur cosa bala nos tin ku basha. Nota e golnan. Dus, uh, kiko ta nifiká pa abo mi ta yu di Kòrsou? Bo sa, Rita mi tambe a studia na Hulanda, dies aña i largu no biba i nan a studia biba, anto ora bo bai pafó bo ta ripará mas tantu e e e laga mi bisa e gevoel ku bo tin di ta orguyoso di ta yu Kòrsou. Anto for di nannan, eigenlijk na Hulanda mi tabata nunka mi ta ta referí mi mes komo antiano, mi ta ta ègt bisa no, mi ta yu Kòrsou i hulandeses tambe mi bisa nan, ya, bai sen Curaçao, Curaçaoenaars. Net als jullie in Nederland niet zeggen, Benelux-enaren. Jullie komen uit Nederland. Dan ben ik Benelux dan met ze. Pero no, ik, ik sentido, ei sempre dat de Bijbel de mij, en to, um, um, het nifica hopi, mi stima mi ena, mi stima mi país, en to, sempre bij pa waar kon ons pone nos mes positivamente dilanti, na uno kon ons bij, ta un embajador. Ok, ok, ok, ok, ok. Bo a verwacht ke kantiga kita bij dal duro sina? Nos a unda nos ta bezig kuné ta un trayekto hopi largu anto ora nos ta bezig kuné nos ta mirando kon e ta forma nos ta pensa si ku e ta bai e ta bai ta bira algu pero e la bai beyond our expectation e ta karga nos ku hopi alegria mira kon e pueblo asept'el anto no nos no a verwacht ku lo a bira asina aki sino. Ok ok ok Em a komprendé koregí mi m'ha komprendé ku ta abo a skibi e kantika aki. No, esei, esei no, no, no ta sina. La mi ta bai contender e trayecto. Ok. Um, cuando el a comenzá, um, por tanto mi ta bai contestá seguro para e pregunta cu ta tin. El a comenzá más o menos un año pasá. De hora nan así neki, de año, de un temporada así neki, cu ainda nos no tabata, nos no clasificá ainda pa mundial. Nos Ok. no clasificá pa mundial, of, uh, nos ta den contienda, caminto cos tabata hopi spannend. Ante momento ey mi corda di mi aña nan Hulanda con semper ora di wega di Hulanda bo tin André Hazes su We houden van Oranje tren conoce We houden van Oranje ta manera un himno pa e e e e bo misa e e e fans nan di Oranje e Oranje fans nan anta mi di oh mi di conchele nos ta beyendo mundial pero nos no tin yun cantica Anto asina e manga a haña un inspiracion manera We Are The World, caminda bo tin Michael Jackson cu Lionel Richie cu Quincy Jones a traha un magistral cantica, caminda bo tin Cyndi Lauper, bo tin Stevie Wonder, tur esnan ei ta participa. Anto mi di What About Mi a hasi algo asina pa nos caminda pa bay mundial. Anto caminda mi ta selecciona Yen yen artista mi tin mi dor ku mi ta anda anda hopi den farando lak esei mi konoshi hopi hopi hopi artista to mi di ta fásil pa mi pinga nan pero despues Djeyon a bini ku un monster di un hit Mama Wak ku mi di wao esaki no ta e momento mas mi yinka e e idea del aki. Tempu tin kos, anto mi ta bisa, mi ta kaba spiritual, mi ta bisa boso, su tempu ta yega, maña ke den lachi, anto asina a yega, novèmber a yega, e diesocho di novèmber ku mi ta kere nos ñuun no ta bai lubidá mas ku Kòrsou a klasifiká empatando na Jamaica. Anto e ora mi a mira Rita, algu ku nunka nunka i mi bida mi no a mira, nos ta semper Aruba Kòrsou, ami ta konsiderá semper Duitsland Nederland, nos ta famia en otro, nos ta ruma en otro, pero semper tin manera e sa, e challenge ku, a mi ke ta mas mihó, Kòrsou ke ta mas mihó, Aruba ke ta mas mihó, pero mi a mira, promé biaha den mi bida kon Rubianonan a brasa nos. Keme mi tin famia na Aruba, mi tin amisdadnan na Aruba. Mi a mira riba social media kon nan tur tabata bata huntu ku nos, nan tambe emoshoná. Mai ku e asina bunita di Boneiru no papia mes. Mi semper bisa Boneiru ta bini un ruman chiki di nos. Nan tabata shete loko belá. nan tabata hopi kontentu. Hulandesnan, ami e fe diema mi bin pa Kòrsou na dos mil unu, mi a bai wak tur tur wega di, mi stima futbòl, mi a bai wak tur tur wega di nos selekshon, i semper e hulandesnan ta anwezig na gran eskala bistí na blou ta apoyando nos. Anto e lastu wega ei mi a wak kena wòch pàrti na Wijngaard, anto ora nan a pita ku nos a klasifiká kon hulandesnan sam sam ku nos ta yora, ta brasa, anto. um, e diaspora di Hulanda, rond mundo, um, antes moet bisa, eh, kom uit Nederland, kamen ora ta mitar, mitar, mitar, pero um, a wak moet mira, kunan te bisa, no, no, no, e kom uit Curaçao, kep Rus of Curaçao. Anto, e, e, e, e, e na moet mira, jori mas aki idea mas velanchi, mi di, no, waki, a wor gimi, no, ke se ku artist di Curaçao, so, mi ke un Roman di Hulanda, un Roman di, di Bonaire, un Roman di Aruba tambe, canta foi na perspectiva konan te sinti ku Kosovo a klasifiká pa mundial. Pero ya, di mes de november, december, tren de druk cu fiesta, tot des mes de bin, artista nan topi druk cu tumba, tot bin temporada di carnaval. Correcto, si. A bolbe idea de lacha trobe, anto den temporada di cuaresma, ora carnaval a pasa, e idea bolbe bien trobe, pero di tres bia, mi di no, no, no, awor aki si nati, nos ta mester haci algo. Ajo ri mas serka un amigu di mi paso ya mi por skibi algu pero pa misa producer ku ritmo ku esei na esei si mi no a yega hasi nunka entonces ajo ri e concepto ta den mi kabes a serka un amigu di mi Jonathan Carolina ku ta e ta e ta producer entonces e ta den Icons un banda popular aki nan entonces ajo ri mi a bise e concepto e di ku mi no a di ban pe ajo ri el a serka Titi de Palm ku tambe ta un producer den su den su banda entonces ajo ri mi ku ne un es yeso mi tin mi ke mi ke acerca kef tambe kef tin yugo south rei cuando esey biba en Hulanda cu diami tin Montreal pasobra en dat momento mi mi ta mi ta bata yuga tardi bon tardi da lopi duro entonces en dat momento mi pa FFK mi tabata yuda nan cu e show ato

Kuné nos kuater sinta anto yori nos splika nan idea ki ki dia ta. Anto yori Kev di wow anto rato na di mi tin algu anto mi siempre bisa bo a duna nos bo tesoro e tin algu ku bo a bisa for di tres aña pasa e la pensa anto e tambe kier hasi algu asina e ki sali we are the world pero e no tin tempu energia pa binga den dje anto e kua ke ta para e di mi ta manda e pa bo san si bo san gustele. Nos a bai traha riba dje. Anto ora el a manda di se parti di yu Kòrsou botá e chorus, e refran, anto ora el a manda mi grupo bisa, mi di desa ser gais. Mi wene, nos no tin hasi nada, laga nos a usa esei komo fundeshi. Anto e ora e sun un parti di dje nos komo fundeshi, el a traha un sample, anto ora el a traha un lista di tur e artisnan ku mi ke bai aserká. Anto loke mas, si, m'a skibi dies tema. Camina mi tin un awá pa tur hende bai canta mesco. Esaki ta dies temanan y mi a skibi letra. Mi a skibi letra di algun, algun a dor mi keda mostrando fri pa usa mi letranan. Ora boso ta bosa letranan pero boso a tin keda den tema. Anto asina tin di manera Pantera Negra, Union, Futuro cu tur eseinan. Tin di artistanan usa mi letranan, tin a usa un parti, tin a habi unda hombre nan ke. Pero nan keda den tema. Anto ey ora bo bisa bo ta na un grupo anto nan ta bisa ey nati ami ke cuater, ami ke tema number shete. Anto asina tur a cume den temanan. Anto ora e tiki tiki. Nos a a keda manda mi ku nan, boso a niu manda kuater bara ku èngel a signifiká un dies dos dies kònen ai. Boso a niu manda e ora ei boso a verse anto e ora ei huntu ku anto e ora ei Oscar Bor tambe a join e e production team anto e ora ei huntu nos a kuminsá bisa ok esaki ta bai ki nan esaki ta bai e nan anto asina nos kuminsá hasi e mèche. Kemende biniendo bèk riba e e pregunta Hopi gradecido, nos ta un joint effort, caminda cu CAFA pone fundeshi, cu e parti di Yuka South ta algo cu el a traha en Geluk caba tres aña pasa, e ta mi bisa ta warda un momento perfecto, anto yori nos dos a topa, anto yori el a florece, anto e artistanan a duna nan e temanan, skibi algo, tin a skibi nan parti, anto asina el a bira e totalidad. Ok, ok, ok, ok, ke men ya, atrobe ora ei manera ma un dje preguntanan ta ki ora bo a sa òf bo a sinti pa traha e kantika asina aki? Ke men. E mundial, ke men mundial tabata e momentu ku mi di ei, awor kisi mi ke sinti pa traha un kantika asina aki. Anto e ora ei a like dura hopi largu pero e momento ta perfecto. Mi ta bisti semper todo pasobra no sa ki momento ta e momento si e momento si masa ke no lo bira mane ta mane ta awor aki kimin e tabata gewoon perfect moment anto kaminda ku e ora ei no suru ta ku otro anto boni bonitesa di esaki Rita ta mi tin ku bisa ku ora mi a aserka tur artista ku producer mi tin ku nan wak e kos aki ta un soño di mi e no ta un kos komersial Klaro mi ta buska sponsor pa kubri gastu nan, pasobra tin gastu foral pa produsí, pa bai studio, pa laga e ròkò ku Luis Moke ku a bin for di Boneiru ku Aruba etsetera etsetera atrás video clip. Tambe un shout out pa mi pa tur e video sampo ku awor a produktivo ku ora tambe mi a yega sa kanal meskos ku artista mi di nan wak mi no tin sa nan paga boso mané boso nan ke pero its a higher purpose e ta un kos ku eigenlik no ta komersial mi ta kere ta un kos ku nos ta regalá pueblo

a misa bunita di kurason ku trena inka den dje a bira loke ku el a bira wòrdu aki. Sí, pasobra Nati, manera bo ta bisa no, mi tambe a sintié, eigentlik ni ripará, sintiél e for di e momento ku Kòrsou a marka historia, nos a kualifiká pa bai WK, ei tin un union, un vibrason. Increíble, vamos a describir con palabras. Sí, sí, más espectacular. Increíble, bota, bota sintiele arriba, bota unta cada quien arriba na mes ni nada, manera bota no, bisa. Aruba, Bonaire, Sint Maarten, ei, Goed. hasta, hasta turista nan nati. Ma sí. ma bailando na pier. Miami ku argentino, Miami ku um, hende nan di Uruguay, nos ta Holanda. Ei, Nos no conoce otro, pero a start un Ons conversatie. amor ga e gevoel ei ta i- único, único. Uni. Pe sei mes, ora, ora mei ga Aruba, Boneiru, ta sei tambe ta bonito, pa meni ku e ta tiki pa Aruba, tambe pa Boneiru, pa Hulanda. Jammer ku mi no haña, mi ta kere hinka mas, eh, no- nos latinonan tambe, mi bisa di Sint Maarten, Saba, pero ya, ta bira un momento ku dado momento bo tin un kapchi, e kantika ta bira muchu largu.

Ok, ok, ok, que men eu rei um, um, ya. Onde pergunta nan Kiko ta e mensaje que bo quiera duna nos hende nan e ora ei tambe ku e canción aki que men uh, a mi te mirele um, e unión pa sombra esei tambe tine de nos e unión ku ya unión ta si forza uiteraard anto nos por e courage claro. Kurashi pa nos selekshon di Kòrsou bai a enfrentá e aleman ei no, wou, anto asina ei mes bora nan un gol. Gol, korekto, korekto. E ta un momentu, e ta un momentu ku tambe ku nos no ta bin lubidá nunka mas, kuantu hende a yora di alegria. Ora nos himno zona ya na nan ora nos a anota gol anto mi ta kere esei tambe ta bunita di mamisa di deporte pero di musika tambe kon nos por ekspresá awor aki ke kantika aki e union e unidat ei anto tambe pa nos hóbennan manera bo ta bisa kiko e propósito ta pa nos hóbennan bisa kere den nan mes ku ei tur kos tur kos ta posibel basta bo keda kere i keda perseverá. Pasobra kere tur kos i perseverá tra duru. I mi ta kere, ami ta, mi ta papia ku par e amistad di mi, mi ta kere sin ke pone un parti, amo pone ku trinti mei negativo, pero bo ta tin Kòrsou promé ku trinti mei, Kòrsou despues trinti mei. Ami ta kere awo aki nos ta yega na un kruispunt ku bo ta haña Kòrsou promé ku mundial i Kòrsou despues di mundial. Ku aki dies aña ora bo te hañaba ku par e hóben, no ta importa esou, pero bo a bisa Por ta manda mi un Dokter Pinedo den medicina ta esa esa la un Shurendi Martina pero den tur sorto deporte den sorto estudio cu e mucha ora ora nan mi a entrevista e mucha e ta bisa bo e momento ke ta grandi ke a bisa bo sa ki ta pasa e dia ku Kòrsou a klasifiká mi sinti ku mi tambe es Calles de Lima ku e kos i por ku awor aki nos ta ekspresá nos kos hui bunita Ku nos ta tabata imaginá nos mes aki tantu aña, ki impakto di kos aki ta tin riba nos hóbennan? Ku awo'e ku nos ta lantando, hóbennan awo'e ku nan ta mira ku, ey, Kòrsou tabata riba e plataforma grandi ku nu'e no por a pensa. Ke men, si Kòrsou i nan por a logra di nan, nos por logra den tur tur kos. Ke men ta un kos hopi bunito ta bin manifestá awe aki den nos pueblo. Pueblonan, pasobra mi ta bisa, nos no ta bai solamente pa Kòrsou, nos ta bai pa Aruba, nos ta bai pa Boneiru, Nos ta bai pa misa bit diaspora, pa tur hende join nos den e movement bunito ku tin i konserv'el i anto pa futuro nos mira e frutanan ku el a trese. Ok, ok. Anto, bo, ya, mi ta kere ku sigur, sigur e kantika aki i den e vibe, e Blue Wave vibe ku nos ta den, mi ta kere a trese tur, tur nashon i prinsipalmente e habla papiamentu. E habla papiamentu nos nos nos a crea un union cu ya ta in inexplicable Sí, mi ta increíble. entiende Increíble. Sí. Esaki quiero men nos hermana di Bonaire, nos hermana di Aruba, que men tur tur hende nos que nos sinti un cu otro, que men misa tin laman cu ta separa nos pero mi ta kere awor aki momento aki E asina ta bunito bo mira cuanto con cuanto cos Aruba ta haci pa nos, cuanto cos Boneiru tambe a haci y na Hulanda tambe Hulandesnan a mi kere ta un momento hopi hopi bunita den nos Reino Hulandes awo cu nos ta experienciando e unidad ey anto ojala esaki perseverá despues pa Mundial tambe ta algo hopi bunito cu nos por mantene na dje. Ok. Ehm, Nati, esaki ta bo promé kantika, no tòg? Sí, esaki ta promé kantika. Mi tabata, di mi ta chikí ku mi, ku mi primonan, nos tabata hasi algu ku tumba, keseinan, pero nunka nos no a bai hasi algu serka. Mi a sa ki ta e promé kantika ku mi ta executive producer. Kisas lo bai tin mas den futuro, sigur, awor ku mi a konosé tur e fasetanan ta den dje, pero sigur hopi, hopi orguyoso di e kantika akí ku el a hasi. Anto echt un un un un un regalo special pa nos pa henter e pueblo di Kòrsou, Boneiru, Aruba i Reino Hulandes. Oké, oké. Ehm un otro pregunta eigenlijk eh kon mi ta bisa hmm ne ua kon kon nati ta sinta den otro eh Kua ta e alinea di e tema aki a toca bo mas tanto? Ya, eigenlijk e coros mes no. Pasobra e ta dificil pa mi kies, pasobra atrobe atrobe hopi hopi danki na tur cu a participa den proyecto, cu un proyecto hopi grandi. Caminda Cuba tin Oscar Bor, Jordan Carolina, Didi de Palm cu Kef, pero tambe tur e artistanan. Cu a participa cu nan verse bo tin Stacy Santorino, Jeff Denis Manuela, Dibo Dee, Dibo Duran, Acha Thai, bo tin Rocco for di Aruba, Rocco Flavor, Luis Moca for Boneiru, bo tin tambe Juju V tambe, Juric Virgini y Randy Riloy, anto tambe bo tin Evita Ross cu a representa Hulanda, pero tambe tin CJ Opus cu ta e el a duna un toke special cu ta e violin, espe e violin. Yo lista. Loke bo por trami ritmo bin dificil bo bin trami oki ma mi kies for di un di mi yunan manera bo ta bisa bo ta dificil bo bisa cua yu bo stima mas anto e ora ei eigenlik lo mi bisa tur tur tur mi gusta tur tin algo especial tur ta tocami cata be ora mi tendele cata be mas mi mes ta gustele ya manga nos mantena e refran bo ta keda repeti yu cosho mi ta orguyoso di mi logronan. Anto tur tur e otro pidenan cu eigenlijk anto anto ta special pasobra tin part cu tambe mi a skibi cu ta sier bunita pero tur mi tur mi ta asina great tur tin un toke special tur tur tur ta tur tur ta mi favorito. Mi ta kere bo por bira diplomatico. ya bo ta keda bon cu tur. sigur sigur. Mi tin um Cainfa y Zenia amiga mi amor con ta. En berdad e Blue Wave aki no ta solamente futbol, e ta hopi mas ke esei, e ta nos mes y tur cu ta sostene nos. E union entre islanan ta laga nos sinti e hermandad. Esei e palabra. Esei, hopi bunita. Pues sigur sigur, sigur sigur. Dus um, awo, uh, Nati, um, kiko te mensahe ku bo kera duna um, nos jovennan? Sí, mi te quiere laga nos sigui ta misa trobe manera nos mucha na logra aquí laga sei ta un ejemplo pero no solamente den deporte den tutu cos bota si ta música bota si ta deporte si bota estudio so de si también hobby importante No a bisa no mester di nos muchanan cu ta bay studia pa sigui pa nos isla pa bay dilanti. E mes tabata un cu a studia ota un landa bin bek. Laga e momento aki ta e momento cu eigenlijk bo moe demostra nos tur e hopinan cu nos por. Nos por ta bin for di un isla chiki pero si no nifica nada nada. Nos mes por a mira ku awo aki e bai menti mundial pero tambe ku un Andruw Jones ku a bai drenta Hall of Fame un Shureni Martina ku a gana kasi medaya na olimpiada un Dòkter Pinedo ku tambe a bin e ta un hòmber hopi rekonosí den medisina laga tur esakinan ta ehèmpel pero awo aki dimes ku e mundial ta hopi hopi grandi laga e ta un ehèmpel i un estímulo pa abo komo hóben Cuando e sky is the limit anto laga nos demostra cu berdad como Yu Corsou cu nos ta nos tin nos parti den mundo cu nos dundu como ehempel y push ta mester mi mi mensahe laga e momento aki demostra cu abo como hoben coming up cu tur tur cos ta posibel basta bo kere den anto persevera. Awel si awel si ya mi tin di bisa bo cu eigenlijk Pika Pika Talk Show ta un programa

No, a ta increible mira con echt, echt nos seleccion di futbal cu nos a marca historia dos bia, pasobra nos a bai Guinness Book y awor aki esun gol contra Alemannan, dus nos a mustra cu nos por, nos ta baliente sigur, sigur y ya esey ta haci nos atrobe Orguyoso di ta! Ta you you kosol. Y por si guard eh, pa finalisa bo kier a em, eh, bisa algo eh, prome Sí. nos finalisa A, e a mi, mi ta masa, masa agradecido na bosan como prensa, Rita, cu ta acercano, cu ta via di bosan nos ta yega na e pueblo. Mi un Sí. danki di corazón na bosan pa, eh, ta pensei gustosamente semper ora bosan haci un apelacion mi tei, pa mi explica, e bunita, su historia tras e cantica ta mes su bunita que cantica. Anto danki di kurason na tur tur tur e pueblo, tur e nan ku a a brasa kanti e ki e a sia di nan. Esaki tambe nos a bisa tambe, nos a saka un statement kaminda nos bisa nos no ta e kobra, pasobra ora bo ta hasi uso di di e dere e derecho di e e e sound ku tur eseinan bo ta bo tin ku kobra pa e. Nos a bisa ke no ta un proyekto komersial, nos no ta e kobra, e ta liber pa uso, Esei ta nos regalo genuino na henter e comunidad y esei ta nos danki, nos ta yama con nan a brasa e cantica. Atrobe e danki tambe na tur mi e producernan y tur e cantantenan y tambe esnan cu a participa a yuda, nos sponsornan cu a yuda, pasobra sin nan esaki por a bira realidad. Mi a menti ke ta eternamente agradeci na tur e hendenan cu mi a menciona aki.

Mag gebruik dervan. Ik mag di youth, youth Kòrsou mi ta gebruika. Ja, ja, ja, ja. Nati, masha, masha, masha danki mes. Uh, tambe tabata un inmenso placer di a ser reconocí como siquiera uh, digital, la is así. Espero pronto personal, nos por shake hand, dale un brasa, sombra, Okay. se queda Yu di Kòrsou. Di Kòrsou. Rita, masha masha danki i éksito tambe. Masha masha danki, anto un plaser, anto éksito ku Pika Pika. Eso! Dankiwèl, dankiwèl, Toi Toi Toi. Danki. Bo, pasa un felis dia. Igualmente. Dai dai. Dui dui. Sí, shonnan, esaki tabata Natty Zutrum, Nathael Zutrum. ku huntu ku un tim fuerte ekipá, prepará a bini ku e kantika Yu di Kòrsou no sta. Wow! Mi ta sinti el te den mi igra. Sho nan, esaki tabata tur kos pa awe. Enjoy! Anto te otro mia atrobe ku un tema interesante. Tudu!